Azul fell-awen, azul fell-akent, ay iqbayliyen, a tiqbayliyin s umata anda ma tellam, anda ma tellamt. Azekka aqlaɣin, aqlaɣin ar uqbu, aqlaɣin ar uqbu, nekk d Jibba Mala, nekk d Leo Aylan Mala, akked kra n yimeddukkal, aqlaɣin ad neḥḍer. Lukan ad nemmet. Ad neḥder, ad neḥder azekka, ulac akk lehdur dinna. Seg iḍelli ulamek ara sɛiɣ lmural iṣubb aziru, dayen teẓram amek. Mi azekka ma yebɣa Yillu, ma yebɣa Yillu ad nili ttiɛad deg uqbu D aya kan ara wen-id-iniɣ, ad tt-iniɣ ulac ulac wara ɣ-iḥebsen. Ma tennam wexret ɣer zdat ad nqerreb, ulac dinna, ma d ageffur dija nruḥ, ma d lehwa ur nelli ara d lkaɣeḍ. Asiseɣ zfel Rebbi leɛmer i waytma n Glert. Ma, ma d wagi si tamisaj Okkabil Aljerwa i yemezdaɣ, i yemezdaɣ n Ɛin Benyan, Bab Lwad, Bab Lwad, La Casba, akken i s-qqaren s teqbaylit, taɣanimt, Lqasaba d taɣanimt, uqbel ad bnun dinna d aɣanim i yellan si Le Roseau d Leqseb s taɛrabt, Leqseb.

Arji, arji tuɣal akki hna, arji tuɣal si malur, bla mani, si parapin k jufas an desan. Tuɣal d tin akken i medden ad ifettu d ddin ay d ddwa n meḥna. Ay ay ay si malur, a si malur i medden ad ifettu d ddin ay d ddwa n meḥna. Ad l savoir i d ddwa n meḥna, ad l xedma, ad l travailler leqbayel akk-it-ed, wiyaḍ ad ig Rebbi war dakk-iw-in akk. Ad ig Ṛebbi wer d-akin akk, ad ig Ṛebbi ad ṛuḥen il coma profond. A Leqbayel, kunwi yuɣalen toujours si vous la locomotive de cette Algérie où vous n'avez aucun bénéfice de cette Algérie depuis 62 à aujourd'hui, almi d is-nni n usettin almi d ass-a, aucun bénéfice.

Aw tkad izigzag, dagi ad ẓer belli ulac lprublem n ddiyana, ya ukan prublem n ddiyana n Kabili. Argaz d tmeṭṭut, ɛacen, ɛacen, rebban draw-nsen, muqret i tu, i unu. Tameṭṭut ad taf tettẓalla, argaz ur yettẓalla ara. Ɛacen akken i 80 ans. Safi, d tagi mi qqaren Allah i Siti, argaz iɛac d tmeṭṭut-is, netta d amẓalu, tameṭṭut-is ur tettẓalla ara i Siti, d ayen yellan, d ayen ẓriɣ d ǧǧiran-iw, d ǧǧiran-iw, ih, d ǧǧiran-iw, concernant le christianisme, ad tafeḍ, ad tafeḍ argaz-is est un chrétien, tameṭṭut-is elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas musulmane. A ulac ula alkerwan diyun uɛacen rebban daraw-nsen kullec am rebba ula dhum normal ttagi mi qqaren d aksib leqder leqder leqder gar-aneɣ ttagi mi qqaren leqder a leqbayel am usunem ak il n'est pas contre tineslemt neɣ ayen niḍen neɣ ayen as jamais au grand jamais Dagi, aṭas i walaɣ, aṭas i walaɣ ttẓallan d imeẓẓulli, normal tameṭṭut-ik ur tettẓalla ara, aṭas i walaɣ tameṭṭut-is tettẓalla, netta ur yettẓalla ara. Imi tenam a Leqbayel, a Lǧerwa, ad t-fkiɣ-awen-id,

Tanemmirt-nwen ad d-nini, wa ad d-nini, wa ad d-nini, ur ɣ-ttfakan ara lehdur alamma teḍsa lakabili yettrun. Akka-agi, d ayen i sen-ilaqen i lɛibad am wigi, d wigi i ɣ-yenɣan.

Acimi ma yestahelc wiyyak ad nfahem cfu mkul lḥaǧa war tettdum, tudert ad tɛedda maḍu mkul weqt yettbeddil lqum, ddunit akk i tetteddu ad tdewwir am teḥburt n weɣrum, ma tebɣiḍ ad tweḥdeḍ Rebbi ad numen akk s Rebbi, amen-na billah, ma tebɣiḍ ad tweḥdeḍ Rebbi u Sliman Ɛazem, Ricard Liqettlu, ça va? Ricard, grand buveur, mais yumen s Rebbi!

Iweḥḥed wwi bedden meqqar ar medden yakk mechuṛ yisem-is, anda yedda yettucawaṛ mkul ḥaǧa ţɛedda afus-is, mi gɣelli menwala t-yenkeṛ ad ɛedlen wayeḍ deg umkan-is anda yella anda yella anda yella lqeddafi anda yella Ṣeddam Ḥusin anda yella Itler anda yella Qarun anda yella Ferɛun anda llan warraḥum win tbanent aya lliɣ ak baɣi ţenkeṛ luɣat ummek.

Kulci s umrad i iteddu, neɣ s lmektub, neɣ s lbext. Kulci s lbext i iteddu, Rebbi ur yezmir ḥedd di ccan-is wa d as-yekkes wa d as-yernu. Tudert ad tɛeddi am targit, lḥayat bla Rebbi-a. Tudert ad tɛeddi am targit, siwa leqdic-ik a Bunadem, siwa lfeɛl-ik bla Rebbi-a, siwa lfeɛl-ik a Bunadem, ma tefkiḍ-as lebɣi tennefs-it,

Ih. Tudert ad tɛeddam targit siwel fɛel-ik a bunadem, ma tefkiḍ-as lebɣi tnefsit a k-tawi di ubrid n leɛdem, yella lḥisab ula di ddunit ayen i txedmeḍ a k-yettwexdem hahah kama tuddin tuddan awal-agi awal-agi i d-yewwi Sliman Ɛazmi yella qabel a maǧi ddyanat sava yella mačči d Sliman Ɛazmi i t-id-yennan Sliman Ɛazmi ileqqem-it-id kan Ih, yella. La Kabylie ur qbilen ara ibid des religions, ça des proverbes, des proverbes, euh, après ddan daki les religions. Bda swaliḍ lḥal dawi teqqim ulac. Hemma, hatta tamart.

Armi d asmi i ɣ-id-kecmen akk, ẓriɣ ara limarahumc mrebbiyen, wid ur netturebbi ara ddiraju ara Buffon, ciṭṭaḥ ciṭṭaḥ ambaɛd nuɣal am nutni, dix mois que tu fréquentes je dirai qui tu es. Ihi a Leqbayel, a les Kabila Ljerwaɣ, aki-t-ed, aki-t-ed! Ah, qrib ad tenger tutlayt n yemma-twen, qrib, qrib, lukan ad tkemmlem Lezzayer-agi, lukan tkemmlum ar Lezzayer hadi bqa wa ala xir, cuyya hadi gta Leqbayliyin li bqant, si la rescapée de toute l'Amaziɣiti truḥ m'a Lezzayer hadi, avec l'arabisation, à outrance, l'arabisation, lmacina ta l'arabisation, luɣa lɛarabiya, luɣat, luɣat lmiɣnaṭis, tlesseǧ luɣa lɛarabiya hadi,

A ddin uqabac, ar melmi ara d-takim a leqbayel a imaziɣen s umata? Ar melmi ara d-tarum anwa i d aɛdawen, melmi ara tfiqem anwa i d aɛdawen-nwen, anta anta tutlayt i d taɛdawt-nwen? Ma hiya lluɣa allati allati kant aduwukum.

Wissen anida tifrat neɣ nesserwat kan derwat i leɛyub i d-yettnulfun, i leɛyub i d-yettnulfun, ad teddun kra n lewqat, ad ḥeznent lxalat, ad runt ɣef widen i itettun, ad runt ɣef widen i itettun. Am yebki uɛlik ya Samir Belarbi. Melsi-d ma tecfam sya di lfaham, ṣṣwab n zik yekfa. Ḥedreɣ mi beddlen leɛwam, zzman-agi yestewham, kulci ibeddel ṣṣifa. Leḥlal iɣleb-it leḥram, lḥeqq ifsi yennek dam, qlil bi teddun ṣṣfa. Eeh leḥlal iɣleb-it leḥram eeh leḥlal d taqbaylit eeh leḥlal d taqbaylit surfet-iyi eeh leḥlal iɣleb-it leḥram eeh leḥlal iɣleb-it leḥram leḥq yefsi yenegdam qlil bu iteddun s uṣfi. Ilaq ad nḥezzeb ar zdat, ilaq ad tḥezzem ar zdat a Leqbayel. Ma ulac kulci ad aɣ ifat ula d ayen i d-iteddun. Timuna n tmurt taqbaylit. Ilaq ad nḥezzeb ar zdat, ma ulac kulci ad aɣ ifat. Ula d ayen i d-iteddun, ṣṣut yeffeɣ-d si taddart, yeččur yakk d lmeɛnat, uran-t igeden iceffun, uran-t igeden iceffun, fell-as i neqbel cceḥnat, nerfed-it nɛella-t, nehda-t i widen itettun, nehda-t i widen itettun am keččini, am am certains Kabyle, akk-iten, ma tensewc! Lukan ay d-ifhem weẓru i Sina Sliman Ɛzem, ad as-ḥkuɣ ad yettru, ad idub seg imeṭṭawen. Nniɣ-as i leql amaru ad k-id-awiɣ d asefru, ad t-hduɣ i ikabičuten, taguni tugi ad tekfu deg-sen, ṭṭsen, taguni tugi ad tekfu, ad k-igura deg iqerru, fecleɣ, ifadden kkawen. Tanemmirt-nwen, partagez, partagez.